L-Ewropa toffri teżori l-ġmiel tagħhom, iżda lil hinn mill-kontinent hemm daqstant għeġubijiet vasti jistennew biex jiġu skoperti. L-episodju tal-lum ilaqqagħna ma' Diane Mifsud Pasquale, sid l-aġenzija tal-ivvjaġġar tagħha stess li tispeċjalizza f'destinazzjonijiet fuq distanzi twal.
Jien għandi aġenzija ftaħt hawnhekk forsi tmien snin ilu qisu issa, però ili nagħmel da x-xogħol kważi tletin sena. Nħsieb in-nies li kienu jaħdmu miegħi, nagħmlu holidays, jiġifieri packages u hekk. Kont ili dejjem kont imħajra nagħmel dat-tip ta' xogħol. Allura kont għamilt l-IATA, hija diploma għal travel agency. Kont studjajt ftit il-lingwi wkoll għalkemm ma tantx nipprattika. Aħna ġejna minn l-Awstralja bħala familja flimkien 1994, kelli kważi tmintax-il sena. Ma kienetx faċli xejn. Tista' timmaġina l-Awstralja, l-airport, ġew mhux il-familja biss, tfa' il-ħbieb tiegħi tal-iskola, kelli ġiex part-time jobs anki dawk il-ħbieb ġew. Kienet qisha funeral ngħidilhom goodbye. Ġejna Malta, on the way morna Caribbean, morna l-Amerika, diġà kelli l-esperjenza ta' long haul minn hemmhekk ukoll. So kienet dak il-żmien, speċi dak il-ħin, ħadna pjaċir. Ma mbagħad wasalna Malta. Ma kienetx faċli, ma kienetx faċli fil-bidu għax Għal għad tmintax-il sena, l-Awstralja jisek looking forward ħafna biex tagħlaq tmintax-il sena għax tkun a legal age li tista' tmur fin-night clubs, tista' tixrob, tista' tagħmel kollox. U għal Malta ħadd tgħid li diġà qed jagħmlu kollox qabel it-tmintax-il sena. Li ġara mbagħad qisni jiena tip ta' persuna li kont dejjem outgoing, ġifieri għamilt il-ħbieb mill-ewwel, bdejt ix-xogħol, ridt nitgħallem il-Malti, ridt inkun kif għedt qabel ridt inkun air hostess u qaluli biex tkun air hostess trid tkun taf il-Malti. Allura għedt mela ħa nitgħallmu, ħlief iva, le u kif inti ma kontx naf. Mort għand kien naħseb xi teacher dak iż-żmien Tarċisio Zarb niftakar u għallimni l-Malti, bdejt fil-bidu, eżempju b'Ballun, f'Ottubru u f'Ġunju spiċċajt nagħmel il-Lower Level, ġifieri tgħallimt u żmien qasir. Mort tajjeb, għal li kont, mort tajjeb ħafna. Ma kontx air hostess, imma ġo travel agency bdejt. U l-karriera bdiet minn hemmhekk. Destinazzjonijiet li nagħmlu l-iżjed huma l-iktar li huma barra minn Europa, ġifieri bħal l-Awstralja minn fejn jiena wkoll, New Zealand, nagħmlu ħafna South America, Kolombja, Peru, Arġentina, Brażil, Tahiti, Polynesia, Fiji, dawk l-islands, China, Japan, Vietnam, Sri Lanka, ħafna postijiet li huma popolari bħalissa. Ovvjament trid tispjega jekk ħa tmur post x'hemm x'tara. In-nies forsi jisimgħu f'xi post u jgħid ara kemm hu sabiħ imma x'hemm x'tara. Aħna dik li nagħmlu, noffrulhom l-excursions, esperjenzi, eżempju ħa nsemmilek Japan. Ma tmurx Japan u tara postijiet biss. Forsi li tagħmel xi sushi making class, li tagħmel xi samurai class, li tilbes il-kimono. Qisna għandna nagħmlu l-esperjenza ma' dak il-post ukoll, għax hekk qisek qed tixrob il-kultura tista' tgħid. Trid tkun dedikat ħafna, irid ikollok il-paċenzja, trid taf tmur man-nies, jiġifieri jkollok xi bad day or something, in-nies minn meta jidħlu hawnhekk ġo l-uffiċċju, dawn qed jiġu għall-ħolma tagħhom. Forsi safra, honeymoon, whatever, ilhom jixtiequha. Allura inti ma jisek ma tistax ikollok bad mood, inti tittoffrilhom xi ħaġa li huwa li tferraħ in-nies. So inti kollok dik il-paċenzja, dik jisa entużjażmu li eh, speċi dak id-destination ħajkun sabiħ għalihom. U dejjem isek ikollok dik l-informazzjoni, dejjem ikollok dik il-knowledge, u kemm tista' speċi tagħmel research u hekk, hemm fih ħafna xogħol, jiġifieri jekk xi ħadd ikun imħajjar, it's long hours, jiġifieri mhux se ngħidlek it's a nine to five job, mhijiex. Jiġifieri karriera fit-travel mhijiex kif kienet qabel.
Għalkemm issa ilha tmien snin li waqqfet din l-aġenzija, l-ambizzjoni ta' Diane għall-ewwel kienet li tifforma parti mill-ekwipaġġ tal-kabina. Kienu x'kienu l-miri aħħarin, ħarset Diane, minn dejjem kienet mitfugħa lejn l-ivvjaġġar, rifless fl-aspirazzjonijiet li kellha u saħansitra s-suġġetti li kellha l-iskola.
Jien minn dejjem kont imħajra, niftakar meta ġejna Malta holidays, ngħidlek jien minn l-Awstralja, konna ġej, kelli ħames snin. U l-ewwel ħaġa li għedt kont fuq l-ajruplan u kont nara l-air hostess. Kont ngħid kemm hu xogħol sabiħ kemm huma sbieħ dawn in-nisa. Se dejjem rrid inkun air hostess. U mbagħad l-Awstralja l-iskola kellna work experience ta' form four u form five. Form four kont mort naħdem ma' Qantas sa mill-ġimgħa. Nitgħallem nieħu requests u nintaqa' man-nies u vera ħadt pjaċir. Allura qisni dejjem żammejt ma' das-settur u mbagħad fil-Form five kont mort naħdem ma' travel agency ġol-Awstralja u tgħallimt iżjed kif jinbiegħu l-packages, Hemm it-travel alphabet bħal Charlie, Delta, Tango, dawk kont għallimthom ukoll. Isni dejjem kont għal dal-settur. Xi kultant aħna nkunu let down by the suppliers. Meta ngħid suppliers, l-airlines, cruises, minn kollox jinqala'. Ġifieri inti jkollok familja bbukkjat, sejrin, tajthom il-pakkett b'kollox, u f'daqqa waħda l-flight jiġi cancelled. Xi kultant ma ssibx għajnuna mingħand is-suppliers u qisek trid tagħmel kollox inti, trid terġa' tibda mhux mill-bidu, imma trid tispjega għan-nies. Xi kultant, ifhem, in-nies Xorti jifhmuha, imma jkunu let down ukoll. So aħna niġu the middle person, nirranġaw kollox, irridu, nagħtuhom alternattiva, imma at the end of the day irridu nbenġlu xi ħaġa speċi li mhux tort tagħna biex niftehmu. Number one tiegħi Vjetnam. Dejjem kontetta, l-kultura, n-nies, l-ikel. L-Ażja bħala kontinent naħseb favorita tiegħi għax kif għedtlek jiena nfittex kulturi. Indoneżja sabiħa wkoll popolari ħafna. U riċenti issa mort darbtejn, ħa mmur it-tielet darba, Kolombja. Kolombja sabiħa għax hemm iż-żfin, hemm il-mużika. Allura kull fejn tmur, speċi n-nies jgħixu bil-mużika u xi ħaġa sabiħa wkoll. Darba kont naħdem ma' persuna kien il-boss tiegħi għal tlettax-il sena u llum il-ġurnata speċi mhux għax nirringrazzjah imma Jekk kelli ideat, mexa bihom. Dei qatt ma għalaqli l-bibien għall-ideat li kelli, speċi he let me grow. U persuna, persuni bħal dawk, ġifieri jiena, speċi għax kelli persuna bħalu f'ħajti, jiena nkun hekk man-nies tiegħi. Kollhom l-ideat, nitkellmu, speċi u I let the people grow, għax Nemmen li kulħadd għandu ideat, kulħadd kreattiv, u jekk huwa tajjeb għall-kumpanija, why not? Darba, naħseb qed ngħid 2018, kien hemm earthquake l-Indonezja. U naħseb kelli fuq għaxar koppji, min kien hemm diġà, min kien sejjer. U din l-earthquake, speċi rrovinat il-lukandi ġifieri ma setgħux imorru n-nies. Kellna nbiddlu kollox kważi mhux ħa ngħidlek overnight, għamilt tlett ijiem għaż biss irqadt għax bejn it-time difference, nitkellmu man-nies li qegħdin hemmhekk diġà, qegħdin jew qegħdin għax l-earthquake Lombok saret. Kelli min lendja dak il-ħin, kelli min kien ħa jmur hemm l-għada. Però ħadt sib il kulħadd, tajthom orternativa, na ħdimt mal-aġent biex naraw x'se nagħmlu. Ma ħallejt il ħadd lampa stampa biex niftehmu. Dawn huma affarijiet li jiġru tal-ħin kollu ma dik qatt ma ninsiha għax kelli ħafna nies u kienet każ li ngħidlek nagħmel sa tlieta ta' filgħodu kuljum sakemm nirranġa l kulħadd. In-nies bdew iċemplu. Kont għedtilhom għandi jekk ma nafx jekk kienx għaxar jew tnax-il koppja, għedtilhom kollha qegħdin in order skont id-data fejn qegħdin u ħa nirranġalkom għal kull ġifieri nagħtikom alternattivi, options u hekk, fhimt? U kollha kemm huma speċi qaluli jirringrazzjawni, ġifieri, Anki fuq id-desk għandi ħafna thank you cards u hekk u that makes my day. Naħseb fil-futur, il-kumpanija qiegħda fid-direzzjoni kif xtaqtha diġà, ma nixtieqx nikber iżjed milli kif qegħdin issa, għandi l-ħaddiema u qiegħda preżenti magħhom. Weather kuntenta. Nemmen li quality over quantity huwa aktar importanti milli nikber u ma nafx x'qed jiġri jekk ikolli xi uffiċċju xi mkien ieħor jew hekk. So naħseb fejn qiegħda u bil-kwalità tas-servizz li nagħtu, I'm in a good place bħalissa.
Il-laqgħa tagħna ma' Diane tispiċċa hawnhekk, iżda ma' tmiem kull safra tibda avventura oħra u fid-destinazzjoni li jmiss inkomplu nitfgħu dawl fuq il-karriera unika ta' mistiedna ġdida. Narawkom u l-vjaġġ it-tajjeb!

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.